Sorapirenena amin'ny fandraisana aloha ny tenako moa zany dia Razafimandimby Andriamandranto a raim-pianakaviana aho ary manambady a miteraka telo ary efa manana zafikely anankiroa. Raha eo amin'ny lafiny indray fianarana dia nianatra teny amin'ny anjerimanontolo, ny hoe teny oniversite Madagasikara tao amin'ny taranja toekarena. Nahazo ny hoe ny diplôma zany za tamin'ny taona telo amby valopolo sy sivinjato sy arivo. Nivoaka nanao nahazo ny diplôma maîtrise. Avy eo zany dia nirotsaka teo amin'ny sehatry ny asa. avy hatrany fa tamin'ny asako izany sy tamin'ny fiainako manontolo aho dia betsaka ireo sehatra izay nafahako nandranto fahaizana akoatra ny farany ataoko teny amin'ny anjery manontolo dia hitaisa vitsivitsy fotsiny amin'izy ireny a nisy fotoana aho niasa tamin'ny ny fanondranan'ny fiainam-panakaviana dia nisy niofana tany tany ivelany tamin'izay fotoana izay moa tany Afrika betsaka tamin'izay tany Lomé tany Guinée Conakry euh, taty aoriana dia tany amin'ny taona sivy amby valopolo sy sivinjato sy arivo dia nahazo famadira famatsiam-bola izay bourse moa izany bourse onidis tamin'izay fotoana izay dia lasa nianatra aho tamin'ny oniversiten'i Philippines. Eh, nianatra momba ny resaka consultance za manokana zany a, ny tehana ny dokotany. Dia ankoatran'izay koa, ny tena teoria indrindra koa dia nahazo ataontsika hoe nandranto fianarana tany États-Unis. Eh, momba ny resaka ataontsika hoe ny ny management, ny développement institutionnel. Izay moa izany no tena fialana an-tokotany. Isan'ny sehatra maro no nafahako, ny ranto fahaizana, fahalalana, spécialisation kely madinidinika isan-karazany tany ivelan'ny firenentsika. Raha eo amin'ny lafiny asa indray izany dia araka ny nambarako teo, vita fianarana teny Ankatso aho dia tonga aho dia efa nisafidy ny asa. Tany am-boalohany indrindra aloha, tamin'ny mbola sady nianatra aho no niasa, dia mpampianatra tamin'izany fotoana. Mpampianatra matematika, teo amin'ny roa, teto raha teo, sady nianatra izany no nampianatra. Dia ny asako tena voalohany indrindra, tena hoe nirotsahako ny sehatra tena hoe feno aho, dia mpiasam-panjakana, niasa tao amin'ny ministeran'ny. Totika hoe ny fiompiana, ny jono sy ny fambolena tamin'izany fotoana izany. Dia herintaona iray ny any tao. Fa no avy eo amin'izay aho tonga dia niditra taty amin'ny sehatry ny ataoko hoe tsy miankina dia niasa aho tamina orinasa izay mpanao fanadihadiana, cabinet d'études izany farantsika anazy, dia niasa naharitra ny atao satria naharitra teo amin'ny dimy taona teo na enin-taona izay niasa tamin'io cabinet io. Dia raha teo amin'ny fiainako zany dia nisy fotoana koa resahantsika hoe rehefa olona kely efa avy eo fa tamin'izany fotoana izany dia nisy fifanarahana ataoko izay niditra hiasa dia tafiditra avy hatrany aho tamin'izay tale jeneraly lefitra tamina toeram-piasana anankiray izay mbola tanora kely aho tamin'izay tamin'izay fotoana izay dia niasa koa tamin'io toeram-piasana io ataontsika hoe teo amin'ny telo taona teo Dia lasa moa zaho an, dia niasa tamin'ny sehatra hafa. Dia nanomboka tamin'izay fotoana izay koa nanangana ny orinasako. Izany hoe tany amin'ny taona manodidididina mbola mbola taorian'ny Andriana angamba no fahazaavako azy e. Nanangana ny orinasako aho tany amin'ny taona dimy amby sivifolo sy sivinjato sy arivo. Ny orinasa izay manao ataontsika hoe étude izany mamarana kokoa. Mampanao koa fampiofanana dia mapping moa ny anaran'izay orinasa vao eto, mapping consulting. Dia raha eo amin'ny lafiny ataoko hoe ny fivoarana ara asa indray izany an, na économiste ary ny tenako dia niasa tamin'ny sehatra maro be aho. Niasa tamin'ny sehatry ny, tamin'ny fanjakana izany an. Aza mizaka hanao étude ato hanao fanakiray efa mikarakara ny fandrana fiainam-pianakaviana efa mikarakara ny tanora ny fanatanjahantena efa nasa tamin'ny sehatra ny fampivoarana ny firenentsika ary euh, tokoe midadasika be zany zavatra nataoko na dia hoe économiste ary zany ny euh,

Amiko aloha izany hoe miezaka dia azoko fahitany tojo malakisoa ilay izy. Izany hoe eo amin'ny fiainana dia misy sedra maro tsy maintsy atrehanao amin'ny fiainana. Na amin'ny fiainana andavanandro io, na amin'ny fiainana amin'ny lafin'ny fiasana izany an, na amin'ny lafiny be dia be. Ka ny ataoko hoe miezaka ho ahy izany an dia ny olona izay tsy manaiky mihitsy hoe ho resy. Zany hoe tsy resiny hoe misy zavatra mandona anao amin'ny fiainanao an, dia tafapetraka ianao, tala-ketraka ianao an, dia tafajanona eo. Fa ny ataoko hoe miezaka zany aho an, dia vonona foana handroso ary hitady foana an'izay ataontsika hoe hamahana olona raha ohatra ka misy foana mipetraka ary ataontsika hoe manao dingana hafa foana raha ohatra ka misy zavatra hoe nidona teo amin'ny fiainanao. Ka ho amiko zany ny ataoko hoe miezaka Dia nisy fomba fiteny izay hoy ny vahiny, raha mikambana tsy mihena akoho ohatrany hoe tsy namana izay mihemotra. Fa inona izany ny sedra hita ao amin'ny fiainanao dia tokony hiroso foana ianao izany, miezaka foana ary miroso amin'ny tsaratsara foana. Niteny ilay teo hoe tsy tsy mitady foana tsika vahaolana amin'ny fiainana amin'ny zavatra seza izay atao. Nefa tiako marihina koa fa raha teo amin'ny fiainako izao ohatra nisy fotoana tena hoe nanakarapoka varavarana, lasa aho, niala aho tamin'ny toeram-piasana izay nisy ahy satria neveriko hoe tsy nifanaraka tamin'ny sotoavy izay mba imasoko, ny fomba fitondrako, ny fomba fijeriko. Dia miala an! Tsy ndry akory izay hoe fandresena, faharesena. Ary teneniko foana aho hoe amin'ny fiainana koa dia sahia manoro tsihy. Fa tsy ilay hoe manaiky lembehana foana hoe oui mise, eny tompoko, izay tsy mety izay. Fa ny zavatra hoe mitranga dia ataoko hoe sahia manoro tsihy ka. Ny resaka hoe nanakatona varavarana na niala tsy midika akory izay hoe faharesena fa ny eto antsika hoe ny amahitako azy zany an eo amin'ny lafiny hoe inona no tokony ho atao dia mitady foana zany an ny hirosoana foana aloha zany no tena izy zany hoe manao dingana foana ianao eo amin'ny fiainana fa tsy mijaly ny tenako teo hoe ny tsy fahombiazana mantsy an efa resahantsika foana tany tany Ambohibetany zany hoe Amiko koa ny tsy fahombiazana dia hoe miteraka anao hijanona eo foana fa ireny koa akanao lesona ireny. Zavatra tsy mety teo amin'ny fiainana dia akana lesona ahafahanao dingana tsaratsara kokoa izany amin'ny ho avinao. Ny ataoko hoe sehatra lehibe teo amin'ny fiainako izao ohatra ny tena namarika dia nambarako teo aloha teo ilay izy hoe nisy fotoana aho voatery Niala tamin'ny asa izay nataoko. Niala tamin'ny toeram-piasana, nametraka fialana tamin'ny toeram-piasana izay nisy anà. Sedra lehibe izay. Tena sedra lehibe satria tamin'izany fotoana izany aho efa efa nanambady, efa nanan-janaka. Dia ohatran'ny hoe mafimafy be ho an'ny tokantranoko izany, ho an'ny fianakaviako hoe i Dada lasa niala tampoka teo, nefa ny asa tsy mbola hita akory. Dia atao ahoana ny fiainan'ny vady, ny fiainan'ny zanaka amin'izay fotoana izay? Dia sehatra lehibe izay ho ahy nefany an, tena napoitra ato amin'ny fiainako hoe tsy maharesy azy ahy. Fa ohatran'ny tsy miroso foana aho hoe na dia mafy ary izy ho anay an, dia nitady vahaolana foana aho. Dia anisan'ny vahaolana lehibe hitako tamin'izany fotoana izany dia voalohany aloha nanangana aho tamin'izay ny ny ny orinasako. Izany hoe ny orinasa izay izay ilay hoe Mapingo Consulting no resahako tamin'izany fotoana izany. Anisan'ny tena hoe nanampy be dia be satria io nafahako ny filaisera be taman'olona nanao fampiofanana testosterone na tany amin'ny orinasa na tany amin'ny fikambanana tsy miankina ohatra. Mafimafy ilay izy a! Dia mafimafy tokoa satria ianao izany a zatra an'ilay hoe nandray isam-bolana tapitapika eo, tapaka daholo izay rehetra izay a! Tsy hoe noho ny didoha akory fa noho ny teneniko teo hoe rehefa tsy mety kosa aloha dia aleo hijoro ka mahasahy manao anao hoe tsy mety a! dia mandray fanapahan-kevitra ianao, dia miroso amin'izay heverinao hoe ho tsaratsara kokoa amin'ny fiharianao izany na amin'ny fiainanao. Ny hoe teo amin'ny fiainako izany raha mpitazona maso kely an, dia hisy zavatra tena hoe tena nahafinaritra indrindra. Euh, nisy fotoana aho an, euh, tale jeneraly ny tafita. Ny tafita io moa zany dia izay toika hoe mikarakara ny fampivoarana ny tanora sy ny fahantrantsahan-tena, indrindra indrindra eo amin'ny lafiny fanampiana ara-bola. Ny ataoko hoe zava-tena farany izay nahafinaritra indrindra tamin'izay asako izay dia tany amin'ny taona fito amby sivifolo sy sivinjato sy arivo dia nandray tsika ny lalaoan'ny tany miteny frantsay. na ilay hoe jeu de la francophonie. Dia ny tafita, ny tenako, anisan'ny nametraka teto amintsika izany hoe nomena valisoa ireo atleta izay mahazo vokatra tsara. Dia nametraka ny nametraka an'ilay hoe prime tamin'izay fotoana izay izany. Vokatra izay. Niezaka daholo ny atleta malagasy, niezaka be mihitsy izany atleta. Ary ny tena farany izay nahafinaritra indrindra dia hoe i Madagasikara dia faharoa taorianan'i Lafrantsa. Be dia be izany ny tany tonga teto tamin'izay fotoana izay fa isika no faharoa. Inona izany no ataoko hoe nahafinaritra indrindra izao izany? Voalohany, faly aho satria ilay zavatra napetraka izany dia niteraka vokany lehibe teo amin'ny. ireo mpanao fanatanjahantena malagasy izany tamin'izany fotoana izany, ny atleta, fa faharoa koa dia nisondrotra ny ataontsika hoe ny reharehan'ny firenentsika raha amin'ny fanatanjahantena fotsiny no niresahana tamin'izay fotoana izay. Amiko manokana tsara mihitsy amin'ny fiainana, mamaritra foana tanjona. Na eo amin'ny resaka tokantrano io, fianakaviana io, eo amin'ny lafiny asa io, eo amin'ny lafiny sehatra maro izay misy anao. Dia tsara foana aloha misy tanjona. Satria rehefa tsy misy tanjona, dia ohatra mandeha goana fotsiny, ndeha ho aiza ary tsiky ity, maka ary sy ny sisa sy ny sisa. Tsy hay izany izay eo ambany eo rehefa tsy misy tanjona. Ilay hoe maharoso ny zavatra mety mitranga, iny koa nefany tsy fahadisoana. Ohatra zao misy zavatra tena atao moa zao hoe opportunité izy amin'ny teny frantsay fa zavatra hoe mitranga amin'ny fiainana koa nefany a dia tsara koa nefa ny ianao no mandanjalanja hoe ah, azoko iazakazahana ve iny azoko atao ve a no mamaly iny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana iny ohatra fotsiny mame ohatra zao ohatra hoe raha misy asa zao ohatra hoe indrindra ho anareo tanora Ve misy azo mitranga eo misy misy filazana fa mitady mpiasa na mitady olona toy izao? Dia amiko an, tsy hisy fahadisoana mihitsy raha ohatra ka hoe nihazakazaka aho nanenjika an'iny satria ny fahazoako an'iny asa iny mety miteraka zava-tsoa hafa indray ho ahy indray eo amin'ny fiainako. Ka ampivadiana izany izao ny fahitako an'azy hoe ny fametrahana tanjo aloha eo amin'ny fiainana dia tokony ho apetraka foana. Niniana za zavatra ataonao na amin'ny asa hono sahako teo kanefa kosa ny fihazakazahana zavatra izay mety hoe mitranga eo amin'ny fiainako ka tokony ho ataontsika hoe ho tratrarina ho ratovina dia tsy fahadisoana koa izay fa tokony ho atao ihany koa. Rehefa mamaritra tanjona iray moa izany na eo amin'ny fiainana eo amin'ny asa na amin'ny tetikasa anankiray Dia tsara foana zavatra voafaritra mazava. Izany hoe tsy miresaka zavatra sarotra takarina fa mora ny azahoan'ny olona azy, mora izany ny famaitana ao an'ilay tanjona. Izay ataoko hoe ny ny voalohany. Ny anankiray faharoa dia tanjona koa nefany azo refesina. Azo refesina izany hoe inona no tiany ho tratra amin'ny amin'io tanjona io dia azo refesina izay. Raha miteny aho hoe ny ahy izao no tiako izao ohatra hoe Mitombo iray lasa dimy, ohatran'izay fotsiny. Dia afaka midera ianareo hoe iray ve a, tonga dimy ve? Izay no tokony hoe azo refesana izay amin'ny lafiny lafiny ataontsika hoe tanjona anankiray. Fa ny ataoko hoe fahatelo a, dia hoe tanjona ihany koa nefany a, izay azo ekena. Azo ekena zavatra hoe zavatra tena ho tratra, azo atao. Azo tohintsika hoe mety ho vita ao anatin'ny fotoana anankiray ihany koa ary zavatra mifandraika tsara amin'ny zavatra tianao atao. Ny fahefatra dia izao, izay koa ilay hoe raha mamaritra tanjona dia tanjona izay mino fa azo tanterahana. Fa ny farany dia hoe tokony voafaritra anatina fotoana iray ny tanjona. Izany hoe rehefa maharitra tanjona dia tsy miteny aho hoe izao ny tanjona tiako ho tratra fa teneno hoe afaka dimy taona, afaka folo taona, afaka roapolo taona, telopolo taona, dimampolo taona. Dia amin'izay fotoana izay na afaka hoe rehefesana aho tamin'izay fotoana izay hoe hay izany an, vitako ve ilay izy an tamin'ilay fotoana izay nifaritako. Matetika manko ireo amerika tany ny olona matetika de otrany hoe apetra ny fotsiny tany za reo ny tiako am fiainana de tena mba hoe anakarena ahy de otrany fine faly anakarena mety vita eo ihany ny fiainako mety maty ihany aho tsy anakarena ohatra fa ataoko hoe mila zany misy fotoana afahana mandrefy tsara hoe vita ve le izy Ny heveriko hoe toe-tsaina tokony ho ananana raha te hahomby amin'ny fiainana dia voalohany aloha ah, toe-tsaina ataontsika hoe miabo foana. Izany hoe euh, tsy miezaka mihitsy hoe mihiba izany ianao hoe Ny zavatra mandona de iny aho fa mitilefika aho iny aho fa mihempotra be eo aho, zay zany tsy izy mihitsy zay, hoe miezaka foana mandresy an'iny aho, misomotra foana ary midre zavatra mahafinaritra foana, zay aloha ny anak'iray voalohany. Ny anak'iray faharoa de hoe tsy manaiky resy mihitsy koa, araka ny maha tany amboalohany tany aho ny fiainana de be sedra be ny fiainana, na fiainan-tokantrano io na fiainana eo amin'ny lafiny arak'asa io na ny fiainana amin'ny firenena izany io ka dia ataoko hoe izay tsy manaiky resy izay a izay koa toe-tsaina tena tokony ananana izay ny fahatelo a na misy ary ataontsika hoe fahatosoana misy ny lesiko amin'ny fiainana misy ny tsy fahombiazana dia raisina koa ireny a akana lesona amin'ny fiainana afahako mandroso tsaratsara koa sy manodingana tsaratsara kokoa. Izay telo lehibe izay no ataoko hoe mety misy zavatra hafa ihany koa azo resahana fa ataoko hoe izay no lehibe indrindra hahatonga antsika hoe miroso foana amin'ny fiaina ary manao dingana lehibe ka tsy tafajanona amin'ny mety tsy fahombiazana anankiray. Araka ny nambarako teo moa dia ny tenako teo amin'izay fiainako izay an, efapolo taona teo aho izany niasa foana, efapolo taona. Be ny sehatra nalovako an, sy andraikitra notazoniko. Nanontany anao tao isaka ny hoe amin'ny maha tale jeneraly ohatra hatramin'ny taloha na ankehitr'io dia ahoana ny fahaiza-mandanjalanja ny fiainam-pianakaviana sy ny fiainana eo amin'ny lafiny asa? Tsoriko aloha fa nisy fotoana tena tsy nafehy an'izay loatra satria nisy fotoana ohatra tamin'izaho tale jeneraly amin'ny toerana ampiasana anankiray Ohatrany hoe tany foana, tany foana ny fiainako manontolo, tsisy intsony na sabotsy na alahady fa dia tany foana izany. Dia tamin'izay fotoana izay izany hitako na tsapako fa tena hoe nitanila mihitsy izany ny taty amin'ny fiainana fianakaviana satria adino tao ny tokantrano, adino ny ankizy dia tsy maintsy hay tsara mandanitra an'izay zavatra izay eo amin'ny fiainana. Ny tiako apetraka indray tamin'izao fotoana dia izao an. Tsara zany a! Ho antsika indrindra indrindra izay mandraraha. Ekeko fa mafy ny mandraraha a! Ny asantsika toetra e! Fa nefany a! Aza adino mihitsy a! Ny fianakavianao, ny tokantranonao dia may tsara mandrandrandra amin'izay eo amin'ny lafiny fotoana, eo amin'ny lafiny asanao, eo amin'ny lafiny fiharianao. Misy fotoana manambara an'izao foana hoe amiko ny fahombiazana dia ny fahombiazana eo amin'ny fiainanao, izany hoe mahomby ny fiainako. Ataoko hoe mahomby ny fiainana dia tsy voatery hoe manankarem-be aho, maha zavatra tena avo lenta be aho. mahana an'izao mahana an'izao. Izay dia hoe fahombiazana faritan'ny fiarahamonina izay. Fiarahamonina maharitra hoe tovolahy ity an, ity ramose ity an, mahana asa tsara izy an, iny izao fa lasa minisitra izy, lasa izao izy, lasa an'izao izy. Izay ilay fijerin'ny fiarahamonina izay. Fa ho ahy izany ataoko hoe ny fahombiazana dia ny fanaovana zavatra mahafinaritra ahy. ny tiako ary ivelaran'ny tenako sy ivelaran'ny fianakaviako sy ivelaran'ny mpiara-belona amiko. Izay ilay hoe mahomby amin'ny fiainana. Izay ny lafiny anankiray. Ka ny ataoko hoe ny torohevitro kely fotsiny angambany ho an'ny tsika rehetra na ho an'ny tanora na ho an'ny mpandraharaha dia izao, aza dia tena hoe. Roboka tanteraka amin'ny lafiny fitadiavam-bola. Ny vola ilaina foana angambany. Kanefa dia aza mamono tena be loatra ny hoe vola, vola, vola ihany dia adino tanteraka mihitsy izany ny ny ery amin'ny fianakavianao. Maka ohatra fotsiny aho, firy ireo ireo olo-malaza teto amin'izao tontolo izao hoe nalaza, nalaza, be vola be, nitady vola foana, nitady vola foana. Fa zao, nisy tamin'izy ireny namono tena, nisy tamin'izy ireny ohatrany hoe nahatsapa tena tsy sambatra mihitsy satria ohatrany hoe nisy nety tao amin'ny fiainany, lasilasa nifoka rongony izy nony farany, namono tena izy, ny fiainam-pianakaviana tsy nandeha intsony, ny ankizy lasa madity, hoe izay ve no tanjona amin'ny fiainana? Ny hanan-karena be. ahazo vola be dia adino ny manodidina anao, farafaharatsiny ny tokantranonao, ny fianakavianao. Dia eo no tonga miteny hoe mahaiza tsara izany isika mandanjalanja tsara ny hoe tsy ho verezina ary tsy ho adino mihitsy ny fiainam-pianakaviana. Ny ahy moa izany ny tena mba tena fialamboly koa dia maka sary. Izay fitiavana sary izay dia nolovaiko tany amin'ny dadako. Mbola kely izay, mbola tanora dia mandry ilay fakantsary kely tena kely, Kodak kely tamin'izany fotoana izany izy. Dia maka sary izany, tena nahafinaritra ahy tamin'izany. Tiako io maka sary io. Na teo amin'ny, ataoko hoe tamin'izaho mbola mpianatra ary an. Dia tiako koa maka maka sary ny namako, maka sary ny namanay za tamin'izany fotoana izany, mpiara-mianatra sy ny sisa sy ny sisa. Dia tamin'izany nahafinaritra be a! Ankoatra hoe nomena sary fotsy ohatran'izao, izy io moa tsinona tsy hoe omena sary fotsy satria izy koa misy misy sarany. Dia ohatran'ny hoe mba mividividy sary ataonao izany ny ny ankizy tamin'izany fotoana dia mba faly foana izany hoe sady mba maka sary ianao a, mba misy souvenir mijanona ho any amin'ny olona, mba fidiny koa izany ilay sarinao. Fakantsary izany no tena fialamboliko. Ary izy io dia nanam-potoana, nanana, nisy fotoana teo amin'ny fiainako nifanerasera tamin'ireo mpaka sary, izany hoe izay ataoko hoe kalaza, teto amin'ny firenentsika aho. Ary niaraka fikambanana tamin'izy ireo mihitsy aho tamin'izany fotoana izany, fikambanana hoe TFIMAR izay, ho an'ireo mpakafy sy mpiangaly sary. Dia tamin'izany fotoana izany moa tamin'ny andronay dia tena mbola Tsy mbola misy ohatr'an'izao fotoana hoe misy ny numérique io lahazainao izao fotoana izao io fa tamin'izany izany dia hoe argentique, mbola pellicule foana no ampiasaina ary tany am-boalohany indrindra dia ohatran'ny hoe ny mainty fotsiny no tena niangalianay tamin'izany. Dia izay izany no tena ataoko hoe ny fialamboliko ary izaho izany rehefa mandeha na rehefa mandeha ohatra hoe mandeha mandeha mission na ohatran'izay a Dia vato fakantsary kely eny foana aho. Dia makamaka sary eny foana aho. Nisy fotoana efa efa nanao fampisehoana, fampisehoana mivelatra niaraka tamin'ny namako ny za manokana. Dia ataoko hoe io izany no tena tena tiako e. Ary ny tena mahafaly ahy amin'izao fotoana izao dia izay fitiavako sy fiangaliako sary izay dia miampita amin'ireo zanako. Satria misy zanako izao ohatra tena mpaka sary matihanina mihitsy. ary ny andro momba ny hoe fakana sary mihitsy izy na teo an-toerana na tany ivelany. Ny manangana orinasa anankiray dia moramora sy vetivety. Raha ohatra hoe amin'ny lafiny hoe entreprise individuelle fotsiny resahako, Dia iny aho, mety herinandro dia lasa atsangako daholo. Manaka na manana nify aho, dia manana sitady aho, dia manana manao izao, dia lasa atsangako iny. Aleo koa mety vetivety izany, raha namanao koa izay olona mitera- ny toeram-piasana izay anà, izay orinasa izay anà, dia anandrana izay an! dia mety hoe vetivety manangana azy. Fa ho ahy ny fanarahana dia ity, moramora ny manangana, fa ilay mitazona azy ho velona sy maharitra, izay no tena ataoko hoe fanamby lehibe indrindra. Araka ny fanontaniana toa hoe misy ny tanora ankehitriny ohatra hoe manangana izy toeram-piasana dia mitsangana iny iray volana, roa volana, herintaona dia maty iny, tsy hita intsony iny, levona any iny. Izay heveriko hoe tsy mety izay. Fa rehefa hanao zavatra any aloha dia fahitana tsara zavatra tena tiako atao aloha. Izay ilay hoe inona no tiako atao eo amin'ny fiainako, tena ho inona, tena ho inona. Fa tsy akory hoe amin'izao fotoana izao miroborobo be ohatra fotsiny aho hoe ohatra hoe ny fanaovana asa enga me ohatra kely fotsiny hoe ny fikarakarana ohatra hoe fanaovana sakafo dia miroboka ny daholo zany hoe sakafo aty mandeha be sakafo zao ohatra kanefa ny a za mety tsy mahay izay loatra ohatra dia mendrika fotsiny anaovana izay a dia rahampitso raha afaka pitso Tsy haiko io dia mafy azy eo izany ilay ilay toetra ampiasako satria ataoko hoe ny zavatra tianao sy hainao atao aloha voalohany dia mikezaha mafy mihitsy izany a ny hoe haharitra ilay toeram-piasana. Tsy hisy izany toeram-piasana hoe tsara hoe naharitra taona maro hoe amam-polo taona, firy taona dia mivoatra me lehibe me lehibe me lehibe iny. Matetika ny olona tena farany may be sy matanjaka be eo amin'ny lafiny fandraharana dia izao, izy ange miainga zavatra kely aloha e, zavatra tena kely aloha ny haingana, avy eo izy a. Tafatsangana izy any rindrina be any mba tafatsangana groupe keda be anakiray izy. Ny ataoko hoe groupe dia ity, misy orinasa kely be dia be na maromaro ao anatiny ary misandrahaka zany ny zavatra ataony. Ka noho izany ny tiana ambarako dia ny hoe sahia foana zany tsika manao dingana lehibe foana eo amin'ny zavatra izay ataonao indrindra indrindra eo amin'ny lafiny fandrarana dia aza manangana izany orinasa izany hoe mafy rahampitso izany fa tonga dia atsangano dia mba velona mandrakizay eo ny orinasa. Ny mitodika manokana amin'ny tanora, ny tenako moa dia mifanerasera betsaka mihitsy amin'ny tanora na tamin'ny tamin'ny taloha na ankehitr'io. Nisy fotoana tsy nisy fotoana hatramin'izao mbola fikambana, mbola fikambanana tanora lehibe izay maneran-tany. Io fikambanana misy anay io ataoko hoe JCI izany, Jeune Chambre Internationale, dia mamolavola ny tanora ho tompon'andraikitra. Inona no tiako ambara mikasika an'izay dia ity, ny tanora izany an, dia tokony hoe vonona foana amin'ny fiainana, hanao dingana tsaratsara foana sy lehibe foana. Mandray ohatra izao, tena ohatr'atao ny ezaka ny hoe ny tanora dia mikaikaika fa tsy mahita asa, dia mipetraka eo izy, dia manao bizibizina kely tsy ery hoy izy, dia ohatrohatran'izay. Ny ahy ny fijeriko azy dia ity. Tsara foana ny tanora any amboalohany aloha mesy tonga de tena tonga de voatery hoe vao mivoaka fianarana tonga de banda rasa za aloha mahita foana hoe tsara ihany ny tanora maka ah, maka ataoko hoe maka traikefa amin'ny zavatra maro maro toa nareo zao ohatra ohatra hoe niasa tamin'ny toeram-piasa za aloha tamin'ny tany amboalohany a mpiasa tamin'ny tany fanjakana mpiasa tamin'ny tamin'ny orinasa tsanahako izany a, fa tao anefa aho dia nianatra dia nahita ny fanaon'ny olona dia nahay, dia iny aho no ratoroko tao lafiny fahalalana no entiko nanangana ny ahy taty aoriana indray izany izay, izay aloha ny toe-tsaina, dia ny taona akory ihany tokony tsy miavonavona. Ohatra zao milaza fo niala katsaka fotsiny sady tsy haiko ohatra hoe hitrasa amin'ny toeram-piasana zao anao ohatra an, misy koa manko ny tanora ankehitr'io an, ohatran'ny miavon'asa angamba ny fijeriko azy, miavon'asa, ohatran'ny hoe za tsy manao raha tonga dia ity aho, aty za dia nanana diploma be ohatran'izao ny diplomako an, dia tsy mety amiko zany an raha tonga dia raha manao an'ity aloha fa tonga dia ary amin'ny fahatapitry iny tonga dia kendreko. Dia miteny foana aho hoe, ny fahatongavanao ary eo amin'ny ohatra hoe ny fara-tampony ao anatin'ny toeram-piasana anankiray dia misy dingana tokony ho aleha izay. Tsy tokony tonga izany dia manao tsamikimikipy be fotsiny ianao. Izay no anankiray. Ny anankiray faharoa koa dia ity, rehefa tonga koa ny fotoana ka hoe mandrara ianao, Ho anao manokana amin'izay dia miteny foana aho hoe ny fandrarana io an tsy moramora io satria tsika zao raha miasa any amin'ny toeram-piasana dia miasa tsika adin'ny valo eo an raha normal zany ny taon'ny ora iasanao anaty toeram-piasana fa fantaro tsara fa raha ianao ny tompon'ny orin'asanao dia mihoatra lavitra an'izay ny ora iasanao mety adiny folo adiny roa ambin'ny folo mety tsy haiko izany mandany fotoana be satria anao io marary ianao raha ohatra hoe tsy mahomby ity te hahazo vola dia mila mikofokofoka izany dia rehefa andeha an'izy fa tarihinao mety miandry fotsiny hoe za mpiasan'ny toeram-piasana dia mahazo miasa dia miandry ny volako ary efa tonga ny ny faran'ny volana Ity ngamba ny hafatra kely mba tiako apetaka aty amin'ny famaranana dia izao. Ary mitodika foana aloha zaho an'ny tanora. Misy miteny manko taloha tamin'ny andronay hoe ny tanora no tompon'ny taona roa arivo, tompony ho avy. Ho avy dia izao. Ianareo tanora no efa tompony ankehitr'io. Izany hoe nareo izany no efa tokony efa mihetsika, hifehy ny ankehitr'io Naketriho ny fiainanareo voalohany, naketriho ny ny asanareo, naketriho ny hoavinareo koa na anankiray. Zao zany dia efa miketrika an'izay, zay efa mandray andraikitra amin'izay nareo. Dia ho ahy zany ny tiako apetraka dia ny hoe aza matahotra mihitsy mandray andraikitra. Teo amin'ny fiainako manokana zao ohatra, araka ny nambarako teo, tany am-boalohany aho mpiasan'olona tany am-boalohany, mpiasan'ny orinasa tany am-boalohany, fa aty aoriana be aho voa. Toa koe nanangana ny anah manokana. Nisy fotoana koa nefany aho tompon'andraikitra tamin'ireny toeram-piasana ireny. Fa ny tiako apelaka dia ity, isika isika tanora indrindra indrindra dia izao, mahita anareo foana fa ny firotsahanareo amin'ny sehatra ataontsika hoe fikambanana izany izao ohatra, Na fikambanana any any am-piangonana io, na any am-piasana io, na fikambanana isan-karazany dia tsara foana ny mandray anjara sy miroboka amin'ireny. Ny antony dia izao, amin'ireny sehatra ireny no ahafahanao mifanerasera amin'ny tanora hafa, amin'ny olona hafa, ahafahanao mianatra ihany koa. Mba ahafahanao mahita izany hoe inona no tokony hataoko amin'ity zavatra ity eo amin'ny fiainako. mba afahako miroso sy manao zavatra tsara foana. Zay ny ataoko hoe mirotsaha eo amin'ny lafiny le fikambanana zany zay manaiza andraikitra amin'ireny zany zay zava-dehibe faharoa. Fa ny fahatelo dia ity, rehefa manao zavatra dia manao zavatra tsara dia miazà foana manao zavatra hoe tsara sy mendrika. Dia aza maikamaika ny nahita vola azo vola be na vola tsy madioka indrindra indrindra. Zay no tedoko hoe tao amin'ny fiainako dia tsy niainako mihitsy zany zay. Ny hoe nangalatra, nanao zavatra afera maizimaizina, nanao zavatra ohatra hoe tonga dia mahazo vola be rahampitso. Tsy mety zay raha ho ahy manokana tsy taniko mihitsy zay aloha. Zay vao no tonga miteny hoe ianao nefa rehefa hoe mijoro mahitsy amin'ny fiainanao, manao zavatra mety ianao, mendrika ianao dia tsy very mihitsy ianao. Satria tsy adinon'ny mpiara-belona aminao ianao Tsy adinon'ny mpiara-monina aminao ianao an, ary tsy adinon'ireo rehetra izay mifanerasera aminao an, antsoiny foana ianao an, izay zavatra vitanao aloha. Dia ny fahefatra farany angamba dia atao fototra mba teniko hoe, mahaiza foana mifampizara. Mizarà foana amin'ny mpiara-belona aminao an, izay zavatra mety mba hainao an, sy fantatrao an, ka azonao mbola hoentina hanatsarana ny mpiara-belona.